Işden giç ýagşy. Ikinji awgustda türkmen migrantlary Stambulyň howa menzilindäki kassasyna hüjüm edip başladylar. Türkmenistan howa ýollarynyň işgärleriniň manipulýasiýalaryna iki ýüz töweregi adam nägileliklerini bildirdiler. Olar her raýata bir petek satmagyň ýerine iki petek satyp, gatnaşypdyrlar. Türkmen konsullygyň wekillerine uzyn gün garaşylandygyna garamazdan, howa menziline gelmändirler. Birinji awgustda Stambuldaky Türkmenistan konsullygynyň daşynda üç ýüz elli, bäş ýüz töweregi adam nobata durdular. Olaryň hemmesi konsul bilen duşuşmak isleýärdiler. Soňky birnäçe hepdäniň dowamynda beýle nobatlara yzygiderli gabat gelmek bolýardy. Öýländen soň adamlar nägilelik bildirip başladylar. Käbirleri konsulyň gelmegini talap etdiler. Näletler eşidildi. Biz uzyn gün jakrap duran yssy günüň aşagynda durýarys, adamlary kösemegi bes ediň diýlen nägilelikler eşidilýärdi. Raýatlar gaharlandylar we bu adamlaryň ses çykarýan iň zyýansyz zadydy. Beýlekiler konsullyk işgärleriniň ýaltalygyna nägilelik bildirdiler. Başgalar bolsa konsullygyň işgärleri tarapyndan gelýänlere köp ýyllap gödek çemeleşilmegine gaharlandylar. Ahyrynda kimdir biri binanyň penjiresini döwdi. Gan döküldi. Kimden anyklamak mümkin bolmady. Konsullyk işgärleri polisiýa jaň etdiler we hemmelerden sesi gaty çykan zenan maşgala tussag edildi. Şaýatlaryň aýdyşlaryna görä, türkmen işgärleri wideo düşürmegi gadagan edipdirler. Azyndan iki adam wideo ýazgylaryny telefonlardan pozmaga mejbur bolupdyr. Konsullygyň işgärlerinden biri raýatlara iş wagtyndan artyk işlemegi wada berdi. Şol gün raýatlary kabul etmek ýigrimi bir nol nola çenli dowam etdi. etdi. Konsullygyň käbir işgärleri kadr ýetmezçiligini gelen käbir raýatlara arz etdiler. Adynyň efirde tutulmagyny islemedik Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň öňki orta derejeli işgäri bilen bu ýagdaýa düşündiriş bermegini haýyş etdik. Türkmenistanyň wise-premýeri we daşary işler ministri Raşid Meredow ähli kynçylyklary bilýär, ýöne muňa ençeme ýyllap ýol berýär. Daşary işler ministrligi dartgynlygy aýyrmak üçin Stambula birnäçe işçi çy berip bilýär, ýöne edenok. Beýle tizlikde gitseler hatda üç ýyldada meseläni çözüp bilmezler. Sebäbi Turkiýada birnäçe ýüz müň türkmen raýaty ýaşaýar. Umuman aýdanyňda bu waka türkmen raýatlarynyň daşary ýurt konsullyklaryna pasportlary, resminamalary almak, täzelemek hukugyny uzak wagtlap äsgermezlik etmegiň, bu hukuklary talap edýän aktiwistleriň ýolbaşçylarynyň yzarlamalarynyň we araçylara howandarlyk edýän işgärleriň açgözlüliginiň netijesidir. Indi muňa garamazdan Türkiýedaky ilçimizi çalyşdylar. Türkiýedaky protestleriň güýçlüligini azaltmak barada buýruk alnan bolmagy ähtimal. Şonuň üçin wagtlaýyn şahadatnama berip başladylar. Ýöne bu, deşikleri ýamamak. meseläni çözmek däl-de, sosial partlamany gijikdirmek. Beýleki ýurtlarda bolşy ýaly, ähli raýatlara pasport bermeli we öňküsi ýaly göwrümli howa gatnawlaryny açmaly.